السلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے امید کرے سو دوست احباب صاحب ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہو سن آج دا ماشاءاللہ پیارا ویلاگ کرے نے اس طرح کی کلچر دا خوبصورت ویور آج ماشاءاللہ کتے کبڈی دا میچ ہے کتے کرکٹ دا میچ ہے کتے دھپی فٹ بال دا میچ ہے آج گیا ہویا سے اتھے تے ماشاءاللہ تھی گئے لیٹ ویلاگ سٹارٹ کرنے چلو کوئی گل نہیں اساں ویلاگ ہر حال ہے جا اپنا یوٹیوب فیملی ممبر کو ڈیونا ہے

تے ساڈی چھوٹی جئی ریکویسٹ ہے سپیشل اس توالا برائے تواڈی تواڈی تواڈے واسطے صرف اتنی ہے کہ ساڈے ساڈے کیتے ہے اپنا ایک لائک کر چھوڑو فالو کر چھوڑو شیئر کر چھوڑو سارا بیل آئیکن گھنٹی پریس کر چھوڑو تو کو آون والی نوٹیفیکیشن نویں ہر حال ہے ملدی رہا سی تے اج دا ماشاءاللہ پیارا ویلا کرے سو شروع تے سبسکرائب کر چھوڑا سبسکرائب کرنا بھولے نا جڑے رہو سارا چینل دا کو اج دا ماشاءاللہ پیارا ماحول دکھیندے بڑا پیارا لیول دا اسیں ای ٹائم ماشاءاللہ بیٹھے اپنے کیبن دے کھوکے تے بیٹھے سے تھے تو کو ماحول لکھے نے جڑو سارے چینل نال اور ویڈیو پوری واچ کرنی سکپ نہیں کرنی ویڈیو سکپ کر ویسے تو سمجھ نہ لگ سی کیڑی چیز ہے کیڑی چیز نہیں پوری ویڈیو واچ کرے سے تو کو تاں سمجھ لگ سی کیڑی چیز ہے کیڑی چیز نہیں اور چلو تو کو اج دا ماحول لگاں دا لکھے نے کبڈی دا کرکٹ دا فٹ بال دا ہڑ بال نال میچ تھیندا پہ ہڑ بال دا میچ ہے اور ساڈے گورنمنٹ پیارے پبلک سکول دے اندر ہے چلو ہیلو ویور ماشاءاللہ آ گیا گراؤنڈ دے اندر ہے ساڈا خان دلیر ودے وے تھیا اے سارے سکول دا اندر نا منیٹر ہک آکھا ویندے ہیں تے ماشاءاللہ جڑے رہو سارے چینل پیارا پیارا مزیدار تو کبھی لاگ ڈیکھے نے ہارڈ بال دا میچ تھیندا پہ بڑا زور دا میچ ہے اور تو کو امید ہے کہ پسند آسی کرکٹ دے جتنے شہین فوجی شہین سارے ہیں جڑے رہو ان سارے وچ میدان دے تو کو بڑا پیارا اور مزیدار لیول دا لاگ نلک سی اے تھیندا پہ کبڈی دا میچ اے سوری کبڈی دا نہیں اے تھا تھیندا پہ ہارڈ بال دا میچ پرلی سائڈ دے کبڈی دا میچ تو کتے چلتے ہیں ماشاءاللہ وزٹ کروینے اتے چل کے

ویورز جڑے رہو تاکوں ماحول ڈکھیندے رہسوں دیدے پے وے سکول بڑا پیارا ہے او پرلی سائیڈ تے فٹ بال تھیندی پے تو کتے وی چل کے ماحول ڈکھینے اتھوں دا وی۔ دیکھو ویور ہے کبڈی ہے دبی میچ بھی کو دن فٹ بال بھی آدھے بڑا پیارا لیول دا ماحول ہے کبڈی دا میچ ہے بڑا پیارا میچ ہے جتنے بھی فٹ بال دا میچ تے شوقین ہیں جڑے رہو تو پسند آ سی بار بار کبڈی دا زبان دے آنا بیٹھے تو کبڈی دا ماحول چل کے لکھے نے کبڈی بڑی پیاری تھی پئی ہے ایک سائڈ تے

اے ویور ماشاءاللہ پریسٹک تھیندی پی کبڈی دی میچ دی تے کرکٹ بھی تھے بھی بال کرکٹ کھیڑ دے کھڑن کبڈی دی میچ دی پریسٹک بھی تھیندی پی پرلی سائیڈ دے تا کو مزید تکاں چل کے مال لکھے نے کبڈی دی سٹوڈنٹ پریسٹک کتے کتے کھڑن دے پین کرکٹ کتے کتے کھیڑ دے پین بڑا پیار اور لیول دا ولاگ ہے سرائیکی کلچر دی شان خوبصورت اے پلاسٹک تھیندی پئی کبڈی دی لیول دی کبڈی دی میچ دی پلاسٹک تھیندی پئی ڈیدے پے بنا ویورز اے سامنے یا شہزادہ لگا ہے جوڑ لگے ان ویورز اتے پلاسٹک تھیندی ہے ویور جتنی بھی تھیندی ہے پلاسٹک ساڑے تھیں تھیندی کبڈی دے میچاں دی جڑے رہو ویورز تاکو پیارا پیارا مزیدار ولاگ ڈکھینے سرائیکی کلچر دی شان پاک ویلیج لائف سلیم کھوکھے والا بھرا تہاڈا ویورز ماڑا سبسکرائب فالو شیئر دی ضرورت ہے تہاڈے دی ریکویسٹ ہے تہاڈے کو سبسکرائب کر چھوڑو فالو کر چھوڑو شیئر کر چھوڑا کرو ساڈا چینل بہت تا دل تو تہاڈا شکر گزار ہے محبت دیتی دیتی آندے وے بہت مہربانی تہاڈی کبڈی دا میچ پیا کھڑے ویورز شاہ شہزادہ اے کبڈی دا میچ ہے ویورز بار بار ایں میچ دی زبان تے آندا پئے کبڈی کبڈی کبڈی آ گئی ویورز تاکوں کبڈی دا ولاگ پسند آسی انشاء اللہ تعالی جڑے رہو ساڈے چینل نال تاکوں پیارا پیارا مزیدار ولاگ ڈکھیندے رہسوں اساں سرائیکی نظارے ساڈے بڑے پیارے پیارے اور مزیدار سرائیکی نظارے ایویں ہونن ویورز دیکھو چھوٹے چھوٹے بال کبڈی دے میچ دے دلچسپی رکھینن شوق رکھینن

اور اساں تہاکوں پیارے پیارے مزیدار سرائیکی ولاگ ڈکھیندے رہسوں پاک ویلیج لائف تے امید کریسوں تہاکوں پسند آسی اج دا سرائیکی ولاگ ساڈا جڑے رہو ساڈے چینل نال اج دے ولاگ نال ساکوں ڈیو اجازتاں اور اللہ حافظ ویورز